Күренекле шагыйрә Клара Булатова Туган телең үзе олы бер фән ул дигән. Менә шушы олы һәм катлаулы юлны үзенә гомерлек юлдаш иткән шәхес, танылган филолог-галим, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе Мирфатыйх Зәки улы Зәкиев бүген бездә кунакта. Хәерле көн, Мирфатыйх Зәкиевич! Исәнмесез, хәерле көн!
Мирфатих Зәкиевич, иң беренче чиратта без сезне шушы көннәрдә билгеләп үтелә торган күркәм юбилеегыз, 90 яшьлек туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Рәхмәт.
Чыннан да менә сезгә сокланмыйча мөмкин түгел, әле бүген дә рәхәтләнеп эшлисез, рәхәтләнеп йөрисез, сау-сәламәт килеш. Безгә дә үзегезнең шушылай озак сау-сәламәт яшәү серен ачыгыз әле. Мин Казан педагогия институтының ректоры булып эшләгәндә, ике зур торак тугызар этажлы төзедем. Һәм шунда бик зур миңа эш эшләп руслар әйтмешли прединфарктный состояние алдым мин бар иде ул чагында рахлин дигән кардиолог, йөрәк авырулары танылган галим шулай ук танылган табиб. Бик танылган галим. Ул әйтте, әгәр яшисегез килсә, сез йога упражнениеләре өйрәнегез дә, шуны ясагыз көн саен. Һәм башта тора алсагыз, башыгыз да торсагыз да ярый, диде. Мин инде э, санаторийда ятканда шул авырып Васильевода үзем ректор буларак чакырып китердем дә кешеләрне. Миңа шул э, йога упражнениеләре язган китапларны китерегез әле. Алар бик күп икән библиотекада. Бер машина китерделәр. Шуларны өйрәнеп, менә шунда э, әкрен-әкрен ясарга өйрәндем һәм бер ел буе ныклап өйрәнеп җиткәч, миңа ул чагында 40 Яшь тә юк әле. Менә хәзер инде минем ул авыруга 50 ел тулды һәм 50 ел буе шул йога гимнастикаларын ясыйм һәм менә бүген дә әле ясап килдем. Бер көндә калдырганым юк. Субханалла. Әйе. Менә шуның файдасы булды дим һәм чын файдасы чынлап та бар. Мин инде менә 90 яшемә җитсәм дә әле Кайвакытта туры килгәндә лекцияләрдә укыйм. Э, як, як, э, яхшы гына йөрим әле. Һәм э, әле дә хәзер дә көн саен нәрсәдер язам. Мирфатих абый, ә менә сезнең нәселдә шулай озак яшәүчеләр бармы ул? Минем нәселдә озак яшәүчеләр юк, бу миңа нәселдән килмәгән. Минем әтием миңа 5 яшьтә вакытта үлеп киткән. Әнием инде 80 яшьтә үлде. Бу яшәү

Сәнгать институтында эшлисез дип беләм мин. Һәм менә 90 яшемә 8 томлык сайланма шушы фәнни мәкаләләремне чыгарам дип әйткән идегез. Өлгерә алдыгызмы? Әйе, мин аларны 15 елда башлаган идем. Э, башта бер томын институт үзе эшләде. Аннан соң инде эшли алмас дәрәҗәгә җиткәч, анда э, Хезмәтләр җит, э, хезмәткәрләр җитешми. Шуның өчен э, миңа хөкүмәт акча бирде һәм аны мин э, Мәгариф вакыт нәшриятында 17 елда чыгарып бетердем. Менә 90 яшькә җиткән кешеләрнең сайланма хезмәтләрен чыгару өчен коллектив төзиләр, галимнәр коллектив, алар эшлиләр. Мин бер үзем аны инде башыннан ахырына чаклы эшләп чыктым. Һәм ул сигез томлык шактый зур хезмәт булып чыкты. Дөресен әйткәндә, менә мин күбрәк тел аркылы халык тарихына керәм. Һәм беренче ике томы аның безнең халыкның гына түгел, ә гомумән төрки халыкларның тарихына багышланган. Анда евроцентризм дигән бер фән бар. Алар инде Европа халыклары гына бөтен Европада яшәгән, башкалары аларның соңыннан гына формалашып, бик соң гына э, шул э, яшәр яшәмәс тар-тар диләр инде алар. Менә тартар Кем ул? Тартар, Европа халыклары үлгәч, җир астында алар яңадан я имеш, тереләләр дә җир астында җәмгыять төзиләр. Менә шуларны тартар дип йөриләр инде. Менә шул тартарны тартар сүзе татарга якын булгач, безнең белән дә Шактый бутау очраклары бар. Менә шуның өчен миңа беренче ике томын тарихка багышларга туры килде, Европа центризмга каршы. Менә Мирфат Игзакиевич, сезнең эшне бүгенге көндә дәвам итәрлек яшьләр бармы?
Минем эшне дәвам итәрлек шушы Европа центризм күләмендә яшьләрне күрмим мин. Үзем дә әзерли алмаганмын, күрәсең. Гомумән, мин э, сез әйткәнчә Тел буенча аспирантлар әзерләдем. Минем 70-кә якын кандидатым бар иде. Алар инде кайберләре доктор да булдылар, 20-дән артыгы академиклар да булдылар. Ләкин тарих буенча мин кадрлар әзерләмәдем, шуның өчен менә тарих өлкәсендә минем укучыларым булмагач, минем тарих өлкәсендә булган хезмәтләрен дәвам итүчеләр юк. Тел буенча бик күп. Барлык менә хәзерге югары уку йортларында тел, әдәбият фәнен укытучылар, минем мин тәрбияләгән, алар барсы да минем укучылар түгел инде хәзер, минем укучыларның укучылары. Менә бит әле ничек. Мирфатык Зәкиевич, менә без сезнең белән халыкның иң зур байлыгы, рухи мирасы, тел турында сөйләшәбез. Һәм соңгы вакытта туган телләр турындагы өлкәдә килеп туган вазгыять, мәгълүм ки, бик күпләрне тетрәндерде һәм уйланырга мәҗбүр итте. Миңа калса, шушындый бер заманда сезнең кебек аксакалларга мөрәҗәгать итү дөресрәк булыр иде. Менә туган телләребезне алга таба ничек сакларга, сез үзегез нинди юлларын күрсәтер идегез икән? Монда бит шундый, менә 19-нчы йөзнең ахырында телләрне, милли телләрне бетерергә, рус телен генә калдырырга дигән карар була рус хөкүмәтенең. Һәм шуннан башлана инде әкренләп милли телләрне бетерү. Һәм 20-нчы йөз башына чыккач, моннан Ленин бик оста гына файдалана. Менә хөкүмәт милли телләрне бетерергә йөри. Мин бөтен милли телләрне үстерү ягында һәм үстерергә юл бирәчәкмен дип революцияне оештыра. Менә э, шушы э, вакыйгалар онытылып китте булса кирәк. Хәзер дә милли телләрне бетерергә тырышу тенденциясе сизелә. Һәм шуның аркасында менә бу э, мәктәпләрдә укытуларны гомумән кискәннәр иде инде. Э, аны милли э, республикаларда милли кадрлар әкренләп сөйләшә сөйләшә үстерделәр, ләкин әле законда барыбер иң югары сыйныфларда милли телләрдә укытуны бетерү, милли телләрне укытуны бетерү сәясәте кереп калды. Менә шул яктан ул инде милли телләрне бетерергә тырышмасаң да, алар э, башка дәүләт эчендә яшәгәч әкренләп кимиләр.
Монда инде ничек тә саклау турында, дәүләт менә шул саклау турында сүз бара. Чөнки э, Көн саен бит иртәдән кичкә чаклы шушы җиңгән халык, дәүләт нең башында тора торган халыкның теле гел хәрәкәт итә. Ә башка телләр алай хәрәкәттә тормыйлар. Мир Фатих абый, минем тагын бер актуаль сорауга тукталасым килә. Менә 90 яшьлек юбилей дибез инде, әйеме? Билгеле бер оештырылачак чаралар да бардыр. Бәлки туган якларыгызда ниндидер чара оештырырга җыенасыздыр. Ниндидер бер конференцияләр булырга җыенадыр, шулар белән дә таныштырып китсәгез иде. Миңа бу Казанда галимнәр һәм үзебезнең академия кешеләре әйттеләр, сезнең 90 еллыкны үткәрик әле шушында дип. Мин аларга әйттем, 90 еллыкны үткәрү ул үзеңнең картлыгыңны бәйрәм итү була, Шуның өчен үткәрмибез дип. Ләкин минем үземнең район, Ютазы районы бар. Алар миннән сорап тормыйча, үзләренең советларын җыйганнар да район күләмендә үткәрергә карар кылганнар һәм шул үткәрүгә алар мине дә чакырдылар. Анда инде бармыйча булмый, Монда инде мин үткәрмибез дип кенә әйттем. Анда үткәрәбез дип торалар һәм мине чакыргач мин анда барырга тиеш булам инде шул. Ярый, бик зур рәхмәт, әле исән-сау туган яклардан әйләнеп, сөенеп кайтырга насыйп булсын. Тагын бер кат туган көнегез белән, күркәм юбилеегыз белән алга таба да әле озак-озак яшәргә, сау-сәламәт булырга насыйп булсын, Мирфат Иксакиевич. Рәхмәт, рәхмәт шулай булсын. Бүген бездә кунакта Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе Мирфатыйх Зәки улы Зәкиев булды.